Salam hormatly Arslan Kabulnyýazow, şu 8 FM podkastyma, podkastymyza hoş geldiň. Gysgaça özüň barada aýdyp beräý. Salam Döwran, podkastyňda gürleme size gürleme mümkinçiligi bereniň üçin kän sag bol aýtjak bolýan. Meň adym Arslan, men Amerikan Çikago şäherinde ýaşaýan. Bärde Walgreens kompaniýasynda işleýän. Walgreens kompaniýasy Amerikanyň iň ikinji uly dermanhana kompaniýasy diýip hasaplanýar. Şu kompaniýanyň içinde men estet bolup işleýän, estet diýmek software development engineering test. Ýani men etýän umuman işim şu taýda kompaniýada gurulýan programmalary test etmek. Diňe bir gidip ony el bilen test edemizok, ýani gidip bir-birden bar funksiýalary barlamzok. Biz awtomatizatsiýa kod ýazýas, ýani robot diýip bileris. Şo roboty kod üstünden ýazyp, şo robot, şo kod awtomatiki şony test edýär. We ondan başga-da men Çikagoda kursum bar, tektorial diýip. Şo tektorial kursumda Ýagny bir iki ýyl boldy başlanyma. Şo kursumyň başlaman sebäbimiz biziň ýaly Amerikada IT kärimi başlajak we ömrümiň ömrüme täze gapylar açjak diýen adamlara kömek edip şolary işe ýerleşdirmek sebäbi bilen açdyk. Şo kursda men mugallym bolup işleýän, birem Kursumyz her gün e, dowam etdi. 6 aý kurs, e, hepdede 6 gün, her gün hem diýip biler. Oý. Iki iş edýäň diýdiň, ýaňy biri Walgreens, biri hem Tektorial. Tektoriala geçeli. Tektorial ne mugallymçylyk edýän diýdiň, aslynda öz guran işiň dogry dämi Tektorial? Dogry, dogry. O barada aýdyp beräýin meselem tektorial näme? Dol derejede nämelere hyzmat edýär? Maksady näme? Tektorial on gyzkaja ady aslynda technology tutorial diýip geçýär, ýagny technology öwretýär. Şo taýda Şo taýda bütin biziň ýaly aýdyşym ýaly adamlary ýynap şo taý okajak bolup ýani IT karýeram başlajak diýenler ýa-da ömründe täze gapy açjak diýenler şo şo taý gelip bizden kurs alýar alty aý dowamy içinde ýani olar bir maşgala bolup ýetişdirýär şolary alty aýyň içinde olar bir-birine paçti her gün görüp bir-birini öwrenişýärler. Kursuň soňunda biz interwýua taýýarlaýarys olary, ýani uly kompaniýalara, ýani şu şu interwýuda taýýarlap, olary kompaniýa ýerleşdirýäris. Ýani şu wagta çenli Şu wagta çenli ýa bir segsen töwerek studentleri eýýäm işe ýerleşdirdik. Ýagny käbirleri Apple-da işläp dur, käbirleri Chase Bank-da işläp dur, käbirleri Bank of America diýen Amerikanyň iň uly kompaniýalarynda işläp dur. We diňe bir on ýaly gidip işlänoklar, olar iş işläp başlansoňam biziň okuwymyza gelýärler, bizden kömek alýarlar. Ýagny işläp durka, meselem, tä başda birazjyk bir kömek gerek bolýar işine. We diňe bir kömek alanoklar gelipde biziň okap ýören studentlerimize-de näme etýändigini we näli näme iş näli işleýändigini şu taýdaky amerikan kompaniýa kulturasyny öwretýärler studentlere, onsoňam interwýuda näli geçmelisini öwretýärler we etýän işlerini olara görkezýärler. Sebäbi olaram Kursy gutaransoň, olaram iş gözlemeli wagty gelýär we olar bir-birine kömek edip, ondan soňam şeýdip işe ýerleşip ornaşyp gitýärler. Gowy, soň esasy näme öwrenýärler? Ýagny tehnologiýa diýemizde uly bir ummanda gaty köp zat içine girýär. Içinde dizaýnam bar, içinde Yani coding ama testing var bir giden zat var. Sizin e, esasy ünsüňiz nämede? Biziň ünsümiz e, bir käre e, näme etýäs? E, Seretýäs olam ST testerlik, awtomatizasiýa kod ýazmak. O şu awtomatizasiýa kod ýazmak üçin e, programma dilleri bilmeli. E, Meselem Java, e, ondan soň e, SQL, SQL diýerler. HTML, ýagny şo programmalary bilmeli we onuň ýanynda-da, ýagny başga bir näçe programmalary bar, ýagny Selenium diýä, ondan soň API diýä, şo programmalary hem test edip bilmeli, ýagny şo programma ulanyp, şo application-lary test edip bilmeli. Ýagny biz köplenç şo Java, Java-nyň üstünde durýar, sebäbi Java-nyň üstünde kod ýazylýar. Şo Java-ny iki ýarym aýlap öwretýäs. Ondan soň Java-na gowja ornaşansoň, ýagny studentlere görem, studentler şony öwrenipdir zat diýensoň, başga programmalara geçip, şoň üst, şo Java-nyň üstünde başga programmalary işledýäs. We kursumyzyň soňunda biz köplenç interwýu taýýarlaýas studentleri. Ýagny şu studentlere interwýuda nähili soraglar soralajak? Ondan soň şolara nähili jogap bermeli? Sebäbi ýagny bir bir süri interwýular, bir süri soraglar bar. Ýagny her soraga bir-birden jogap berip, her studentlere dogry jogaplary jogaplap berýär. Olaram şony özüne görä interwýularda-da jogap berýärler. Gowy. Başga has giňişräk zatlara girip gitjek kiçiräk detallara, meselem, interwýu diýen interwýu girenlerinde diňe Java soranoklar da dogry dämi? Dogry. Java soraýarlar, ondan soň başga içindäki kompýuter science, kompýuter bilimleriniň käbir funksiýalaryny soraýarlar. Şeýle bolanda şeýle näme etmelimi ýa-da şuň üçin näme gerek diýip soraýarlar meselem. Her hili soralýan zatlar bar, soň bulaň hemmesi kelläňi bulaşdyrýar. Meselem, men özüm kompýuter science okam soň. Dogry. Şon nädip alyp çykýaňyz? Java soraglarynda meselem, käwagt interwýa girýäň, diňe Java soraýarlar. Meselem, diýýär, sen meselem şu string bar, şony nädip öwrersiň diýýär şu sözi. Ýani Java-nyň üstünde. Ýa-da meselem tag nomerleri şu nomerleriň içinde tag nomerleri nädip çykararsyň diýip. Ýani diňe şonuň ýaly Java sorag soralýar. Ýöne käbir interwýulara girýän, men diýen Java bilýän. Ondan soň ýöne olar başga sorag sorýar. Meselem behavioral diýýärler. Behavioral diýende kompaniýada nädip özüňi alyp barýar. Meselem şuny ýaly bolanda näme edersiň diýýär. Meselem diýeli sen bir defekt tapdyň, ýagny bir funksiýaň ýalňyş işleýänini tapdyň, ýöne şony nädip gidip developera aýtsaň, olam ýok, şo defekt däl, şo şonuň ýaly, şo saňa şonuň ýaly diýse, garşy gitse, sen şony şondan näli näme edersiň, şo situasiýada nähili özüňi alyp bararsyň diýip soraglar soraýarlar. Ondan soň meselem sen strese girdiň, şo stresden nähili çykarsyň? Işläp ýörkä stresi nähili näme etýäň, geçirýäň? Zat diýip şon ýaly soraglar käbä soraýarlar. Hemme soraglara dogry jogaby jogaplap, studentlere düşündirip, sebäbi sen o taýda hawa men strese giremde, gaharlanyp urşup başlaýan diýip bilemok. Ýagny onuň ýaly zat diýmeliler, sebäbi olar ony isleýänoklar. Olar isleýän zady, meselem, men stresi abetde, meselem, abet bolanda kitap okuýan, stresi şeýdip neme etýän, ýa-da aýdym diňleýän, ýa-da şeýdýän. Ýagny özüňi gowy tarapdan görkezip, interwýularda şeýdip neme etmeli. jogaplara soraglara jogap bermeli. Gowy. Tektorialda daşary ýurtdaky türkmen oglanlarymyz, gyzlarymyz goşulyp bilýärlermi? Diýelim, sebäbi e, diňe Amerikada däl-de tehnologiýa kompaniýalary Irlandiýada bar, Ýewropada bar, Türkiýede bar, Türkmenistanda-da bardyr. Indi dünýäň her ýerinde bar, bu ýer diňe kompýuteriň bolsa we internetiň bolsa boldy. Öwrenmegem şon ýaly, iş etmegem şon ýaly. Olara nähili ýol görkezip bolar we pul barada-da sorajak eger mümkin bolsa. Bolar. Ýani şu wagt pandemiýa başlan sebäpli biziň köp klaslarymyz onlaýn geçýär, köp studentlerimiz onlaýn, onlaýn diýemizde internet üstünden sapaklar alýar. Biz özümizi sapak geçirip durka wideo çekýäs we primoý efir bolup şolara olar görüp bilýär bizi başga ştatlardan ýa başga döwletlerden. Meselem şu wagt biziň alýan studentlerimiz köplenç Nýu-Ýorkdan, Tehasdan, ondan soň Ohaýodan bar, ondan soň Atlantadan bar. Ýani şo şo şäherler we ştatlardan alýarlar we biziň gözümiz ýeten zat, ýani adamlar şo onlaýn öwrenip, ondan soňam iş tapýarlar. Ýani şoňa gözümiz ýetdi. Ýani adamlar oturyp öýden okap bilýärler we Ondan soň işe ýerleşip bilýärler. Ýa-da bana buna gözümiz ýeten soň, biziň şu wagt täze maksadymyz Tektorial diňe Amerikanyň içinde däl-de, ony halkara çykaryp, ýa-da başga döwletlere sapak berip, ýöne şu wagt başladyk, ýa-da bir-iki sany studentimiz bar Katardan, Katardan gatnaşýarlar. we buna diňe Katar däl, başga bir döwletlere, Türkiýä diýä, Orsýete diýä we de Ýewropa diýä, ýa-ni biziň Türkmenistana diýä, ýa-ni buny şo halkara çykaryp çykarmak maksadymyz bar. Dubaýda-da bar öýdýän okuwçyňyz, bilşime görä. Dubaýda, Dubaýda ýok, Katarda bar. Katarda bar, ha. Gowy. Indi eýle gene bir soragym bar. Indi tehnologiýa işinde pul köp. Gazanç dady mukdary uly başga işlere görä. We hemme adam gerek iş tapylýan bir hünär. Soň Her kim ey pul wa diýip şeýle menem gir gireýin çalt pul gazansy gele her kim soň her kim gireýin diýä ýöne başarnykly bolmaýanlar hem bar durmuşymyzda görýäs öz töweregimizde tanyş bilişlerimizde ýa-da e, eýleden beýleden öwrenýäs Girýärler, soň çykýarlar. Aý men öňki işim bilen olaýynlaýda at diýip. Pulum merek geldi at diýýärler soň. Şo barada pikiriň näl? Sende tejribeler boldumy, paýlaşyp bilersiňmi? Dogry, o näme studentlerim bolýar, meselem, gelýärler, okaýarlar, ondan soň hem işe başlaýarlar. Işe başlan soň, üç-dört aý soň hem, äý, men-ä gidip başga işler edeýin, baryp biznes edeýin, şo taýda känrak pul bar diýýärler. Ýöne meň pikirimçe her işe pul edip seretmeliler. Ýani pul pul diýmek hemme zat däl. Meselem azatlyk berýänler pul ýöne hemme zat saglyk zat berýän däldir. Şoň üçin hemme zat pul däl. Buny her işe seredende pul diýip seretmeliler. Ýani her işde bir öz söýýän bir zadyňy tapmaly. Şoňa görä-de dowam etmeli. Şony adam meselem nähili bilip bilerka meselem şul iş maňa göremi, maňa göre dämi diýip. Seň pikiriň? Ony hiç başlaman bilip bilmeýäň. Birinji bir başlap görmeli. Birinji bir özüňi programa ýazyp görmeli. Ondan soňam dowam etmeli bir iki-üç aý zat edip görmeli. Eger-de görýäň welin halaýaň, Ýani seň üçin gyzykly gelýär bu işler. Onda dowam etmeli. Ýöne eýerde görýän bolsaň, o saňa kyn gelýär biraz edip bileňok ýa-da başaraňok. Käbir adamlar ýene-de bileňmi her işde bir höwes gerek. Ýani ýene-de edip bilmeýän bolsaň, Ýöne seň höwesiň bar bolsa şo işde men özümi uzaljak şo işde öwrenjek zat diýen bolsaň men pikirimçe şo höwesli adamlar ýene-de üstünde meselem käbir studentler bir saat okaýar hemme zat düşünip düşünýär. Käbir studentler şo 5 saat okaýar. şu bäş sagady okap düşünýärler. Şol höwesli studentler käwagt ýani güýçlenip gitýär biziň okuwymyzda. Ýani olar birazjyk başda neme bolýar, düşünip bilmän kynçylyk çekýärler. Ýöne soňky aýlarda olar güýçlenip, kän okan soň, kän wagtyny aýyran soň, güýçlenýärler we ýani arkaýynja nemede iş tapýarlar. Gowy. Şul işiň iň gyzykly tarawy näme? Iň gyzykly tarawy, men diýen, kod ýazmak. Kod ýazmak gyzykly. Käwagt kod ýazýaň, ýagny bir sagat, iki sagatlap ýazýaň. Soňunda-da işletýäň ony. Şo kodyň işläp gitýär, ondan soň şo saňa biraz bir energiýa berýär. näme diýýär, hä, men edip bildim, birhili bir bir kiçijik bir işi başaryp bildim diýip, şonuň ýaly bir gyzykly taraplary bar. Birem gyzyk, başga gyzykly taraplary her her saparynda ýaly tehnologiýa täze-täze programmalar çykarýar. Ýani öňki eden zadyň aňsatlaşdyryp başga programmalarda çykarýarlar. Ýani şony Postaýan hemişe öwreniş öwrenip durmaly şu tehnologiýalary. Şu gyzykly tarawy da şu. Ýani özüňi oka okap durmaly, ýani täze zatlary öwrenip durmaly. Meň üçin meselem täze zatlary öwrenmek meň üçin gyzykly. Özüm tehnologiýa her hepde bir zatlar çykyp durýar. Dowamly. Hawa, dowamly täze programmalar, täze tehnologiýalar çykyp durýar. Geçen ay täze bir ütgeşik bir waka boldy. Näme şol Google'yň ya Microsoft'un çykaran zady. Bilemok. PS3 mi şon ýal bir zat çykdy. Bir hili sen aýdýaň şu taýda. Näme etjäň aýdýaň? Maňa şeýle websayt gerek. Ýöne köý ýazýaň. Meselem, maňa Maşyn satýan web saýt gerek ýa application gerek ýa saňa taýýar edip dön berýär. Hä. Bir hili. Ýani kodunam ýazyp berýär. Soň özüň içinde customize edip bilýän. Soň sen diňe tekst ýazýaň men görenim. Ol intäk köpçülige berilenok ýöne şon ýaly tehnologiýa çykdy men. Aklym alanok, nädip etdiler ony? Töleme. Ýani bu tehnologiýany käwagt yzarlabam ýetişeňok. Bolup geçýän zatlaram kän e, e, nime edip bileňok, ýetişip bileňok. E, gaty çalt ösýär, şonuň üçin özi özüňi öwrenip durmaly, ýani habarlara-da seredip durmaly. Ha, men şu wagt startup pikirim bar we şoň üstünde işläp ýörün. Eee, we bir gaty köp etmeli işi bar. Meselem, şony ýazmaly, çyzmaly, şoň websaýt, application gurmaly. Şu geçen aýky öwrenen zadym ýönekeý bir gürrüňde şu zatlary edip berýär meselem, belki bir ýyl etjegini bir hepdede edip berýär. He. Şon ýaly bir zat. Şu wagtky sistemalar hem şon ýaly dogry dämi? Bir wagtlar näçe ýyllap edilýän zatlar şu wagt eýýäm bir näçe aýda edilýär. Hawa, o dogry. Siziň tektorialda pul tölegi nähili? Pul tölegi biz Amerika örän etýäs. Sebäbi köp studentlerimiz Amerikada we Amerikada biziň iki sany bir nimämiz bar, bira gelip okuwdan ofisimizden alýarlar. Sapaklary birem onlaýn alýarlar. Ýani gelip okuwdan alýan sapaklary olar 6 aýyň içinde 5000 dollar töleýärler. Onam ýani näme aýynda aýra töleýärler, ýani birden töleýän oklar. Ondan soň iş, işe tapan soň, işe ýerleşen soň, iş, işe başlan soň üç müň dollar töleýärler. Ýani umuman sekiz müň dollar. Ýöne onlaýn diýsek, onlaýnki dört müň okap berkä, ýani işi başlan soňam iki müň, alty müň dollar bolýar. Alty müň dollar. Daşar ýurdy planladyňyzmy? Tölegini meselem. Başga ýurtlardan meselem näçeräk arzan çykyp bilermi? tölegleri? Daşary ýurda biraz bir aňsatlaşdyrjak bolýar töleg bilen. Ýöne şu wagt çykarjak planymyz paka şo şo bahada dur. Ýöne şoň üstünde işleýär. Buna nädip arzanlaşdyryp biler? Tä biziň işleýän okuw berýän ýerimiz Amerika, Amerikada iş güji uly töleg kän bolansoň biz şu Amerika görä paka hasaplaýas şu wagtlykça ýöne şony aňsatlaşdyryp aňsatlaşdyrjak bolup arzanlaşdyrjak bolýas şu bahalary. Time is money. Time is money, dogry. Dogry. Um, Ni işe girýänden girdi içine hilegrak. Sen işe girdiler, şolaň näçe pullan başlaýar ýyllyk girdi içi, aýlyk girdi içi. Go soru. Yani şu köplenç studentler Pula hemmeler pul adamın ünsi. Şoňa tedik gelýärler. Başlaýan ortalama yani alýan nemeleri, aýlyklary ýylda 100 müň dollar. Ýylda 100 müň dollar. Ýani käbirler 85 müň dollar alýar, käbirler 120 müň dollar alýar. O seniň iş tapan ştadyňa bagly. Ýani meselem Kaliforniýada tapsan, Kaliforniýa gymmatrak. O taýda iň azyndan 120-110 müň dollar tölenýär. Öne gelip başka kiçiräk ştatda yani arzanrak yerde tapsan 85-90 müň dollar tölýärler. Şoň üçin yani 100 müň dollar e, alýan aýlan Ort, ýyllyk. Ortaça baha. Ortaça baha ama. Gowy. Şu ýaňy millioner bolup bolarmy diýen soragym hem baz içinde ýaňy o arada da aýtdyň. Şul işte Millioner bolmak üçin diňe application gurmalymy? Diňe application gurmalymy? Ýok, sen öz startapyňam başlap bilýäň. Öz işleriňi ýöredip bilýäň. Meselem, näle şu wagt işler bar. Sen kompaniýalardan proýekt alyp, kompaniýalara diýýän, men şu programmany düzüp berjek size. Biziň öz işgärlerimiz bar, sen öz işgärleriňi näme etýäň, ýöretýäň. Şu işgärleriň şu programmany düzüp, ondan soň hem şu kompaniýalara satyp bilýäň. Şu ýolam bar, ýani bu işde pul gazanmagyň, olar freelancer diýýärler. Ýagny kompaniýalardan iş alýaň we olara ondan soň ony satýaň. We ýa-da ýa-da outsourcing diýip zat bar. Olam näme etýäň? Işi bärden alýaň proýekti, ýöne iş Türkmenistandan işletýäň meselem. Ýeri. Ýagny o taýda seň işgärleriň bar, şo taýda şo programmany düzüp berýärler we sen Amerika satýaň şo programmalary. Meselem Kaliforniýada köplenç San Francisco, Silikon Walley, ýagny köp programmalar Google-yň köp programmalary, YouTube-yň köp programmalary Belarussiýada ýazylýar, Ukrainada ýazylýar, ýagny Orsýetde ýazylýar. Olar özleri hem ýazanok, olar diňe bir ideýa döretýär, şu ideýany başga ýurtlarda ýazýarlar programmasyny. Aw, men töweregimizde ors görmek mümkin. Köp ors bar şu ýerde. Soň şey gelenlerdir da. Ors hem millete madin orsdan. Eee Başka ne ayıl soragym madı. Şu arada şu ad bir soragym madı unuttum. Eee ni hakyky başarnykly adam bolmak üçin elbet muňa disiplina gerek dogry dämi disiplina bolmasa başarnykly bolmak kynrak e keýpiňe görä hereket edibermeli alla işi başlaňda soň geçende Gary Vee tanaýaň Gary Sag ol. Vee, eee, marketing işleri edýär, wino satýarlarmy näme, şon ýaly işler edýärler. Aha. Şoň gürrüňlerini halaýan. Sögünýärem Ýok. welin halaýan ýöne. Eee, Ha. Soň eee, şo diýdi, men sekiz sagat ýatýan diýdi. Uky möhüm diýdi meselem. Iş etjek bolsaň, uky birinji zat. Ukyňy gowy almaly diýip aýtdy. Käbirleri bolsa men az ýatýan diýýär. Soň her her başarnykly adamyň özüçe goýan zady bar, gün tertibi bar. Sen pikiriňçe başarnykly adam nähili başarnykly adamyň nähili gün tertibi bolmaly? Gaty gowy sorag. Men hem şony pikir etýärdim. Ýöne şu wagt hemmämiz öýden işläp başladyk şu pandemiýa sebäpli. Men Ofisden işleýän wagtym, kompaniýa gidip işleýän wagtym men ir turýardym. Ýedide turýardym. Işe barýançam dokuz bolýardy. Iki sagadyma diňe turup, özüme gelip, çaý içip, ondan soňam ýola gitýärdi. Ýagny ýatýan wagtymam ortaça bir ýedi, alty sagatdy. Ýöne şu wagt öýden işläp başladym. Öýden işläp başlan sebäpli birazjyk kän ýatmaga başladym. Ýagny ýatma nemem känirdi. Kän ýatyp başladym welin, özüme

Yani bir hem Aw, 8 saat yeterli. Bir hem e, günüňe meselem pandemiýa sebäpli köp adamlar öýde birazjyk e, stres girip başladylar. Öýde näli işden näbi kynçylyklar çekip başlady. Sebäbi öýde bütün gün öýde oturyp birazjyk kyn bolýar. Men pikirimçe irden turanda e, e, näme almaly däl, göni eliňe telefony almaly däl. Göni telefony alýaň, göni e, adamlaryň etýän zady telefony alyp, SMS-lere seretýär, kim jaň edipdir, näme bolupdyr. Ýani kellesini irden e, beýin e, näme wagty svež wagty ony telefona telefona näme etmeliler, sebäbi bir sürü informasiýa girýär, şu informasiýa günüňi nädip başlasaň şony ýa dowam etýär. Men pikirimçe göni başlap, ýani günüňi kitapdan başlamaly ýa-da gidip bir sport edip başlamaly. Bir ýarym saat ýa kitap okamaly ýa-da gidip bir birazjyk bir ylgamaly ýa-da welosiped sürýäň ýa-da başga bir sport zala gidip özüňe näme goýup birazjyk sport edip ondan soň günüňi başlamaly. We günüňde diňe bir işlemeli däl. Men pikirimçe bir näme etmeli? bir bir zatlar öwrenip durmaly her gün her gün ýa bir kurs alýaň onlaýn internet üstünden öwrenýäň ýa-da kitap okaýaň ýa-da şonda ýa şoňa meňzeş zatlary etmeli her gün bir zatlar öwrenip durmaly şo gowy energiýa berýär ýani günüň soňunda özüňi gowy duýýaň birem Günüň içinde meselem öwlän arasy şo şo şo töwerekde bir iň azyndan bir bäş minut ýatyp turmaly. Ýatyp turansoň özüňi gan aýlaşmaň täzelenýär we özüňe gowy duýup başlaýaň. Ýani şony hökman etmeli ýani. A günüň orta arasynda günortan diýilýär, ýigrimi minut ýatmagy maslahat berilýär. Hawa, ýigrimi minut ýa-da ýäni ýigrimi minut bolmasa-da wagtyň bolmasa-da şony bir bäş minut ýatyp alsaňam şo günortan gowy bolýar şonda. Hawa. Durmuş hakykatdanam ilki okamak, soňam işe girip ömrüň soňuna çenli işläp ölmekden ybaratmy seň pikiriň? Biz hemme kişi ýaşaýar şu wagt neme pikir etýärler bilýäňmi? Hälki Ýaşap körkä nämäni ýatdan çykarýar? Näme üçin ýaşaýar bilýärmi? Näme biziň asyl maksadymyz näme? Ýaşamyzda biz näme etjek bolýar ömrümizde? Şony ýatdan çykaryp, köp kişi şo iş, işe, işe berlip gitýär. Iş bilen ömründe etmeli zatlaryny ýatdan çykýar. Meselem, diýeli, men pikirimçe iň et iň iň kän edilmeli zat çagalaryň bilen wagt geçirmeli. Ondan soň saglygyna seretmeli. Ýani şu zatlary kän etmeli. Täze çagalar ösüp gitýär, ýöne kakasyny, ejesini görmese, olar başga kultura, başga başga näme alýarlar, tertip alýarlar. Aslynda bu mowzuk has giňişem gürleşip bolýar, has içinde köp zat girýär-de. Indi gaýgy etme diýseňem, gaýgy etmänem bolanok, meselem bir problema bar, şony şu meseläni siziň işiňizem şon ýaly şu taýda edeňizde bir mesele bar, şony çözmek üçin. Sebäbi müşderi bar, müşderä sen gowy hyzmat etmeli. Çaltrak şu problemy çözmeseň, gaýgy etmeseň bolanok. Dogry dälmi? Hawa. Ýöne seň diýjek bolýanyň artykmaç gaýgylar diýýämkaň. Şony ýöne ýatlap durmaly dälde, şony çaltrak çözjek bolup boldugyndan çözüp, soň ýola dowam etmeli. Meň pikirimçe şony ýaly diýjek bolduň. O dogry meselem men aýdan zadym ony ýüz ýüz prosent çözmeýär bütin gaýgylargy. Ony diňe bir otuz prosenini çözýär. Yani e, gelen gaýgylaryň 30 prosenti çözýär. Yani galan 70 prosentini ony käwagt üstüne işlemeli bolýan, her gün pikir etmeli bolýan, näli çözüp bolarka, näme edip bolarka diýip, yani e, hemme zat çözen o gaýdan adam. Niýaň diýdiň, ilki ýanky işe girip, soň çykyp görmez ýaly ýa-da okuwa gelip pul töläp, soň Ýene şo puluň köýdürip başga özi başga işler bilen meşgullanyp ýörmez ýaly ilki näme edip başlasa bolar meselem mut görnüşinde özi şoňa höwesi bamy ýokmy şony nähili özünde görüp biler. Ony meselem ýutublarda birnäçe wideolar bar ýani java öwretmek öwrenmek ýani testerlik nämedir ýada ýutub diýä ýada ýudemi diýä şo taýdan mut kurs kurslar bar şo taýdan alyp birazjyk bir görüp öwren başyp öwrenip başlaýar. Ýöne biziň e, edil okuwda etýän zadymyz e, adamlary e, her gün okadyp olar bir-birini her gün görýärler meselem sapaga gelýärler bir-birini görýär ha bu okaýar men hem okajak. Yani birazcık bir motivasiýa bolýar bir-birine höweslenýär höweslenýär bir-birini görüp. Birem olar yani bir zat bar, meselem, näme sport zala gitýän welin, eger-de mut sport zala bar bolsa, meselem, şoňa gidesiň gelenok, şoňa näme pikir etýän? Aý, bor soň giden, ertir giden, ýa-da bir gün giden, ýa ondan soň giden. Tä mut da, ýagny aşagyňda sport zala gitýän, näme etýän? Ýöne gadyr bolmaz diýilýär. Awa, sport zala pul töleýän, Şondan soň gidip başlaýaň. Sen näme üçin? Hä, men oňa pul töledim, a men gitmeli şoňa, etmeli, etmeli işimi etmeli. Ýagny bärde şonuň ýaly. Pul tölän wagtyň adamlar seni ýa näme etdiler? Men pul töledim, a men okamaly diýerler. Şoň üçin hem mut zadyň bir gadry bolanok. Şoň üçin töläp gelip adamlar köp, birem bir-birini görýärler. Birem başga studentleriň iş tapanyny görüp, hä, bularam tapypdyr. Bular meň ýaly, men menem buň ýaly öň pizza daşýardym ýa-da bunuň ýaly bir bir eden üýtgeşik işim ýokdy. Olam pizza daşýardy, menem meň dostum. Ol tapyp bildi, men näme üçin tapmaýyn diýip pikir etýärler. Şonuň ýaly bir höwese gelýärler. Ýani şo höwes şolary Alty aýlap okuwymyzda tutýas, ýagny okatýas şo höwes bilen. Ondan soňam olar iş gözlände biri iş tapýar, aňyrky höweslerini, hä, bu tapdy, men, ýagny klasdaşym tapdy, menem tapdylar. Olar şeýdip bir-birini höweslenip görüp, ýagny şo iş gözlemäge dowam etýärler. Käwagt işi Biziň käbir studentlerimiz üç günde iş tapan bar. Ýagny bir gün meselem rezümesini goýýar, üç gün soňam iş alýar ýagny. Käbirleri bir studentimiz bar, 6 aýlap iş gözledi. Käbirleri ýagny ýöne ortaça diýsem 1 aý, 2 aýyň içinde iş tapylýar. Ýagny kursy gutaran soňam 6 aý, 6 aý gutarýar. 1 aý, 2 aýyň içinde işi tapyp, işläp başlaýar. Amerikada elbetde şu pandemiýa döwründe de iş köp men görşüme görä e, seredip gördüm da nähili işler bar. Soň dünýäň başga ýerinde de şeýlemi ka seň pikiriň? Şu tehnologiýa ýurdunda ýanky software development ugrunda iş köpmi ka intagam? Pandemiýa döwründe işler birazajyk azaldy. Ýagny birazajyk kompaniýalar gorkup, nemelerini ýapdylar başda, bir-iki aýlykda. Birazajyk kynlaşdy iş tapmak. Ýöne şu wagt birazajyk açylyp gitdi eýýäm. Geçen geçen hepde meselem biziň öňki kursumyzdan dört dört adam iş tapdy geçen hepde. Ondan soň Ýani bärde ýene pandemiýa bolanda kompaniýalar hemme zat şu wagt internet üstünden edilýär. Hemme zat şu programma üstünden edilýär. Ýani hemme zat programmalar işläp dur. Demek, öňki öňki kompaniýalar meselem programmalar bolmaýan kompaniýalar hem şu wagt programma düzmäne başladylar. Ýani näme üçin? Olar düşünip başlady, hemme zat programmaň üstünde edilmeli. Biziň programmamyz gerek bize. Ýani şu halka näme etmek üçin. Şoň üçin iş men men pikirimçe şu wada açyldy, şu wagt gowulaşdy işler. Ýöne bundan hem soň, ýani aç açylyp gitjegini, bundan hem kän iş boljagyna gözüm ýetýär. Oý. Iň soňky soragym. Aha. Ömrüňden bize ylham berjek gowy bir pursady ýa-da tejribäňi paýlaşyp bilersiňmi? Gowy sorag. Ýani ömrüňde her kim bir üstünlige ýetişjek bolýar. Her kim bir üstünlik, üstünlige geljek bolýar. Şo üstünlige geljek bolup bir bir neme bolmaly, höwes bolmaly. Birinjilikden bir maksat bolmaly. Näme edesim gelýär? Şuny edesim gelýär. Ýöne käwagt adamlar şony edip bilmän ýarym ýolda galýarlar. Meselem diýä men başlaýa ýarym ýolda galýar. Bir ýarym ýolda galma sebäbi daş töwerindäki adamlar aý sen bunu edip bilmeýän, bu seň üçin däl. Sen kyn ýaman kän kynçylyklar bar bu zatlaryň. Sen etme zat diýip daş töweregindäki adamlar gürrüň edip, şo etýän etjek maksadyna ýetip ýetip bilmän şo ýarym ýolda taşlaýar. Ýöne meň pikirimçe, ýani näme etýän bolsaňam soňuna çel etmeli. Bir söz bar amerikanlarda, näme diýýär? Men eden işimi, ýalňyş işi ýüz, ýani doly ederin, ýani dogry işimi ýarym ýolda galdyrandan, ýani galdyran galdyrandan ýalňyş işi doly eden diýýär. Şonuň üçin ýani näme etýän bolsaňam, ýalňyş iş etýän bolsaňam doly etmeli. Ýani soňuna çenli gitmeli. Birem e, şu söz bar. E, commit first, figure out later diýýär. Meselem, e, näme etýän, näme pikiriň bar bolsa, meselem sen bir zat startup başlajak, Ondan soňam pikir etýän, hä, başlamak üçin şu gerek, bu gerek, bu problemalar bar, şu problemalar bar. Seni ýa başdan özüňe bir hili pikirden düşürýän, ýa höwesden düşürýän başdan. Ýöne sen näme etmeli? Sen şu işe başlamaly birinji. Ýani näme birinji ädimini etmeli? ondan soň oň geljek problemalar, oň geljek kynçylyklaryny şo ýol üstünden çözülip gidilýär şo, şo, şo, şo çözülýär. Şoň üçin näme etme, e, näme etmek maksadyň bar bolsa, şony hiç çekinmän birinji ädimini goýup edip başlamaly. Ondan soňam şu daş-töweregiňdäki gürrüňleri, e, birem ýanyňdaky e, dostlaryňy, meň pikirimçe, dogry saýlamaly. Ýagny, e, e,

Şony alyp aýdyp duran dostlar bolmaly. Gowy, indi bärde ýaşap örensiň köp zat görýände. Ýaşajyk oglanlar meselem 17 ýaşynda application satanma million dollarlyk. 17 ýaşynda şoň bilen gürleşdik meselem. we diňe bir däl ol köp. Soň 5 e, gezek startap edip, o meselem 40 50 ýaşlarynda gelen adamlar tanadym meselem 3 startapy ýykylypdyr meselem 3 sany startap gurupdyr. Startap gurmagam ýyllaryň alýar, dogry dämi? Bir giden pullaryň millionlarça dollary ýitirdim diýen meselem bir adam bilen gürleşdim. 40 ýaşynda başarnyk gurupdyr meselem. Şonça ýyllap ýykylyp ýykylyp gezipdir. Şeýle bir söz bar. Meselem, biziň ýaşlarymyz hem bir işe başlap biler. Bir pikir bar kellesinde we men şuňa meselem öz ýurdunda bolup biler, öz ýurdunda kompaniýalar hem esasy maksat problema çözmek, dogry dälmi? Application-da maksady. problema çözüm şu problema görýän şu problemany men nädip çözüp bilerin bu hardware hem bolup biler software hem bolup biler soň biziň ýaşlarymyz hem şol ýalym kadýany has ýaşkan köp pikir gelýär ýok zatlary görýän de bäh men şuny nädip şu ýok zady dolduryp bilerin diýip başlamalym kadýan şu şol meselem öwredilenok bize. Bärde e, investorlar bar meselem, pul maýa goýum goýýar pikirlere. Şu zatlary gowy tanatmalyň kak diýen biziň ýaşlarymyza. Meselem, şun ýaly bir pikir döredip bilseň, olam işe ýaraýan bolsa hakykatdan hem sen daşary ýurtlardan şeýle e, pullar alyp bilersiň şo pikiriň üçin we ony ulaldyp bilersiň, şirketleşdirip bilersiň, markalaşdyryp bilersiň diýip. Onam bir bir gün e, bir podcast edip bileris belki geljekde. Gaty gowy bolar. E, gaty gowy pikir. Men e, yani iki elle taýar. Şonuň üçin hem oňa-da gowja bir taýýarlanyp bir podcast etsek gowy bolar ýaly. Bu zatlary hem düşündirip, ýagny biziň geljek ýaşlarymyza näme etmelidigini, nireden başlamalydygyny görkezsek gowy bolar. Buram şo başlangyda şeýle söz bar bärdini hemme kişi bilýär. Fake it until make it diýip söz bar. Dogry. ýa ilki ýasama edip görkez şonda ýok aslynda meselem bir marka goýduň markany owadanlap şeýle afişa asdyň zat etdiň ýöne arkasy boş dur şo ilki öňüni goý şoň soň arkasyny ýuwaşjadan detallaryny doldur ber diýen söz wada bärde hemme kişi super hemme zat e, taýýar zat getirenokda Şonuň üçin şonam belläp geçmek isledim. Ýene bir zat goşmak isleýän ýan kaýdanyňa. Men hemme wagt bir daşy, daş bilen suwy mysal alýan. Meselem, etjek işlerimde eger başarnykly boljak bolsaň, damja damýar daşa. Daş gaty bir zat, dogry dälmi? Ýokardan hem damja damýa. Şu damja birden deşene waş ony. Bolmasa damja hiç zat daşyň ýanynda. Ýöne şu damja damyp, damyp durýar-a meselem, bir ýyl, iki ýyl, näçe ýyllap damyp durýar, şo damyp durýar-da deşýär şony. Dogry dälmi? Ýogsa seretseň bolmajak zat şol. Bir ýönekeý, bir ýumşak suw. Dogry, meselem. Emma şo mysaly alýan men. Eger başarnyk bolmajyk bolsaň, sen şo daşy deşmediň. Şo dowamlylygy getirmediň özüňe. Dogry. Ýani gaty gowy, gaty gowy pikir. Meň pikirimçe, meselem sen diýýäň, biri ine bir zat gurýar, oňa-da ýykylýar. Ondan soň gurýar, ýykylýar. Ýagny şo daş meselesi hem şonuň ýaly. Ýagny bir damjadan sen şo şo momentde näme edip bilmeýäň ýagny, şo başaryp bilmeýäň. Belki ikinjide başaryp, belki üçünjide, belki dördünjide. Ýagny şony bir hemişe gaýtalap edip durmaly, etýän işiňi. Ýagny birinji saparda meselem men okuwa başlamyzda Men pikir etmeýärdim, men menden gowy mugallym bolar ýa-da men okadyp bilerin, men ýa-da men şuny edip bilerin. Men başlanymda men pikir etýärdim, wah, men nädip sapak berermikä? Men näde öwredermikä bu studentlerime? Men-ä hiç sapagam berip görmedim, men-ä hiç neme-de görmedim. Birinji sapagym ony gowy geçmedi. Ikinji sapagym ondan biraz gowy geçmedi. Üçünji sapak eýýäm biraz gowulaşyp başlady. Dördünji sapak Ýöne şu wagt eýýäm ýagny 2 ýyla öwredipdirin, bir ýarym ýyl diýeýin. Ýöne şu wagt eýýäm tapyma girseň özüň düşünersiň ýagny. Men özüm hem haýran galýan. Käwagt öz eden wideolarymy seretýän, pikir etýän. Men edip bilip edip bilipdim şu işi. Ondan soňam DJ Kunyadadym şu işi gaýtalap, gaýtalap, ýagny gowulaşdyrmaly özüňi. Ýani şu wagt men sapak bermesem meselem özüm bir hili duýýan sebäbi men her gün sapak berip durmaly näme edip durmaly özümi erde bir hepde sapak bermesem eýýam näme pikir etýän hä men bir zat maňa bir zat ýetenok bir zat etmeli öwrenişipdim şony etmäne Gije kölen adam o taýda-da meselem sen diýdiň, birinji nemeden ýykylýarlar, ikinji nemeden ýykylýarlar, üçünji nemeden ýykylýarlar, meselem, on ýedi ýaşly amerikan bir application düzüpdir, şony ýykylypdyr, ýykylypdyr, ýöne dördünji gezekde satypdyr millionlara. Birinji, ýani ýykylanda, o diýmek sen bir zat edip bilmediň däl. Ýani edip bilmediň, ýöne sen şo taýdan ýykylyp turup bilmek gerek. Ýani, hä, men edip bilmedim, indi hiçem etjek däl diýmeli däl. Ýani ikinji sapar etmeli. Onsoňam ikinji sapar ýykylsaňam, hä, üçünji saparda men gowraýdy. Hä, dördünji saparda men ýene-de bir gezek etjek. Ýani wagt bilen gelýär meň pikirimçe. Ýani bu sen birini edip bilmeseň, o diýmek sen hiç haçan edip bilmeýän diýen zat däl. Ýani buna edip durmaly, gaýtalap durmaly. Ýani edip bilýänçäň şony gaýtalap etmeli. Hawa. Gowy zatlar gürleşdik mukak diýen. Başga-da bizi görýänler e, öz pikirlerini aýdyp bilerler, dogry dälmi? Haýsy Dogry. mowzuklary ele alsak gowy bolar ýa-da nämeler kem gürledik, nämeler ýalňyş gürledik. E, Soň Dogry. halanlar wideomyzy halasyn, görýänler halamaýanlaram halamok diýip goýsun, bilemok. Dogry. Umuman biz şu zatlary paýlaşmak isledik we Kägem nesip bolsa wagtal wagtal gowy mowzuklar açyp gürleşibereris. Dogry, dogry. Sag bol, Döwran. Bu mümkinçiligi bereniň üçin gaty minnetdar. Ýene-de nesip bolsa bu podkastlar edip duraly we dowam edeli. Sag bol. Bolýar. Köp sag bol.